אונז האלטן די משנה דף ל' ה עמוד ב', שוחטי המנס להניח, לאמיר לערנען לעילוי נשמת אבי מורי רבי יוסף ר' פנחס זכריה עליו השלום, די פארגאנגענע חודש איז געווען רב שי' העם, לעילוי נשמת זיין מאמע הגברת מרים בת רבי יונה הלוי, די נייע חודש איז נאך אן די קאווער, סטיל ביאינג דיטערמינד, ענד הועווער האט כאפט די זכות זאל די זכות אים באגלייטן פאר אים און די גאנצע משפחה. צו אונז האבן געלערנט א מחשבה בשעת די עבודה צו שפריצן די בלוט אינדרויסן פון די בית המקדש, אדער מקטיר זיין די איימירען אינדרויסן, עסן פון די פלייש אינדרויסן פון די פלאץ ווי מען דארף עס עסן, פסל'ט די קרבן. א מחשבה צו שפריצן די בלוט חוץ לזמנו גאוס וואן סטעפ פורדער און ס'גייט זיין פיגול. ברייטן פיגול איז דא די עונש פון כרת, אויף א פסול איז נישטא קיין עונש פון כרת. די כלל אין די משנה גייט זיין, נישט אויב ער האט געטון, ער האט נאר געטראכט צו טון יענע זאך, בפועל האט ער עס נישט געטון, הי וואנטעד טו דו איט, הי סעד הי וואס גאנע דו איט. אדער ווי יאסי דאמערצער האט געזאגט ער האט געסטראשעט. סא זאגט ער נישט נישט. שחטא על מנת להניח את דמו האמירוב או האמירוב למחר אוי לציון לחוץ. ער האט נישט געוואלגט עס יעצט טון חוץ לזמנם אדער חוץ למקומם. ער האט עס אוועקגעלייגט אן די סייד, ער לייגט עס אויף די שעלף אז ער גייט עס לאזן ליגן דארטן מארגן אדער לאזן ארויסנעמען אינדרויסן פון די בית המקדש. כ'בין געווען אמאל ביי א סאסקען קאל אין די מעדיקעל עקזעמינערס אפיס אין סטעטן איילענד. און די גוי האט נישט באמערקט ווי איך בין דארט אין די שטוב, סאו קודם די וועג וויאזוי זיי פירן זיך אויף צו מעשים, ביסיידס די נתיחה מעשים ווי האב מאטש אדער אישוס, די בזיון המעשה איז ביאנד דיסקרייבעבל מ'קען דאס נישט זאגן אויף אזא ליין, אבער על כל פנים דארט ליגט אויף די זייט אין די מעדיקעל עקזעמינערס רום ווי די מעשים ליגן, ליגן דזשארס מיט ברעינס, פארשידענע זאכן דער אר פרעזערווד אין פלואיד, פאר פיוטשער אינוועסטיגעישאנס, סאו דער איז סאטש א טינג אוו להניח אוועקצולייגן פאר א שפעטערדיגע זמן, כ'ווייס נאך נישט פונקטליך פאר ווען, אבער מ'לייגט עס אוועק. סאו איז די הלכה רבי יהודה פוסל איווען דאו ס'איז נישט געווען קיין מחשבה צו עסן די די מענטש גייט עס עסן אדער די מזבח זאל עס עסן, דעטס אינאף צו פסל'ען, ווייל חכמים מכשירן, חכמים זאגן אז ווילאנג האסט נישט געטראכט אז א מענטש זאל עס עסן אדער די מזבח זאל עס עסן וועט עס נישט פסל'ען, אוועקצולייגן פאר א לענגערע צייט ווארענט בי א פראבלעם. נאו, דאס פארשידענע מחשבות וואס פסל'ן נישט, אפילו לויט רבי איד, רבי איד האט יעצט געזאגט להניח פסל'ט יא, דער סאמע וואס רבי איד זאגט ס'פסל'ט נישט. למשל על מנת ליתנון על גבי הקבר, ס'איז נאר קרבן וואס מ'לייגט די בלוט אויף די רעמפ פון די מזבח, אויב אזוי ער דעסיידט ער גייט עס דארטן לייגן, אדער שלא כנגד היסוד, מ'האט עס געדארפט לייגן אויף א פלאץ וואס איז דא א יסוד, ער האט געזאגט ער גייט עס לייגן אויף א פלאץ ווי ס'איז נישט דא קיין יסוד, אבער עגעין, נאכאמאל, נישט אז ער האט אזוי געטון בפועל, ער האט געטראכט ער גייט אזוי טון, אזוי ווי יאסי האט געזאגט ער האט געסטראשעט די גענז. דארט איז אמאל געווען א בחור אין ישיבה, ער האט געבעטן פון די טאטע, טאטע שיק מיך געלט, איך דארף האבן געלט. די טאטע האט נישט געהאלטן ביים שיקן, זאגט אים דער זון, טאטע טאמער די גייסט מיך נישט שיקן גיי איך טון עפעס וואס קיין שום גוי און קיין שום איד האט נאך נישט געטון. האט די בחור אים דערנאך נאכט געגעבן וואס מען זאגט, על כל פנים, דער טאטע איז געלאפן צום רבי'ן, ער פרעגט דער רבי, וואס זאל איך טון, איימער נישט שם, זאגט דער רבי, דו האסט נישט קיין ברירה, דו מוזט עס אים געבן. פיין, ערלעדיגט, ער שיקט אים די געלט, די זמן ענדיגט זיך, ער קומט אהיים פון בין הזמנים און ער פרעגט אים, נו, זאג מיר, איך האב דיר געשיקט די געלט, אבער זאג מיר כאטשיג, וואס האסטו געוואלט טון? איך האב געוואלט זאגן ויהי רחם אויף א דינסטאג, דעטס א טינג וואס קיין שום איד, קיין שום גוי האט נאכנישט געטון, סאו אמאל סטראשעט מען מיט זאכן וואס איז נאט אפליקעבל אט אלל. כ'זאג ווייטער, וליתן את הנתנון למעלה, למעלה אדער למטה, זאכן וואס באלאנגט אבאוו די רעד ליין פון די מזבח האט ער געוואלט לייגן אונטן, ער האט געטראכט אז ער גייט עס טון, ואת הנתנון למטה גייט ער לייגן למעלה, נישט אז ער האט עס געטון, ער האט געזאגט ער גייט, ער האט געטראכט ער גייט עס טון, ואת הנתנון בפנים. זאכן, ל' ו' עמוד א', זאכן, איך האב געטראכט ער גייט לייגן זאכן אויף די מזבח החיצון וואס דארף זיין אינעווייניג, ווער ס'איז ניחא, וואס דארף זיין אינעווייניג, האט ער געזאגט ער גייט לייגן אינדרויסן, אדער פארקערט, ווער ס'האט ניתנים בחוץ, ער האט געטראכט זאכן וואס באלאנגען אינדרויסן גייט ער לייגן בפנים אינעווייניג אין די היכל, אדער שיאכלו טמאים אז טמא'נע מענטשן גייען עס עסן, אדער שיקרבו טמאים אז טמא'נע כהנים זאלן עס מקריב זיין אויפן מזבח, שיך לי אריילעם ווי שיך ריווי אריילעם, אז איינער וואס איז נישט געמל'עט זאל עס עסן, אדער איינער וואס האט וואס איז נישט געמל'עט זאל עס מקריב זיין, לשבור עצמות פסח, די תורה זאגט ועצם לא תשבר איברים, מען טאר נישט צוברעכן די ביינער פון די קרבן פסח, ער טראכט ער גייט אזוי טון, לאכול ה' ממני נאר צו עסן די קרבן פסח נישט אינגאנצן געבראטן, ס'דארף זיך זיין גוט געבראטן, ער וויל נישט, ולערב דמו אויסצומישן די בלוט פון די קרבן, פון די מיט דם הפסילה מיט. פסל'ע בלוט, ביי די אלע מחשבות איז דער קרבן כשר, פארוואס שאין מחשבה פסלת, דאס טוט טינגס וואס קען פסל'ן א קרבן, בחוץ ל אלא בחוץ לזמנו וחוץ למקומו, די אלע סטראשונגען דאונט אפעקט די קרבן, ביי פסח והחטאת האט מען נאך א זאך וואס קען פסל'ן שלא לשמם, אבער די אלע זאכן וואס מען האט אויסגערעכנט עלן נישט פסל'ן. נאר וואס איז די ריזען פאר א ביהודה וואס פסל'ט מיט א מחשבה אויב ער וויל עס סתם דארטן לאזן ליגן די בלוט פאר א לאנגע צייט אדער ארעמירן פאר מארגן אדער ארויסנעמען אינדרויסן, נישט אז ער גייט אזוי טון, ער האט געטראכט ער גייט אזוי טון, מאי טעמא דרבי יהודה אמר רבי אלעזר ווייל תרי קרא כסיל עס שטייט צוויי פסוקים בנושא, כסוף אחד עומר שטייט ביי די קרבן פסח לא תסירי ממני עד בוקר, וכסוף אחד עומר שטייט ביי די קרבן תובע לא יניח ממני עד בוקר, אגען מען רעדט וועגן נושא, ער גייט עס איבערלאזן נאך די צייט, שטייט אבער לא יניח ממני עד בוקר. נאר אן עינוי ענין להניח, אויב מ'נעמט נישט סתם וועגן א איבערלאזן פון די קרבן ביז אינדערפרי ווייל דאס לערנט מען שוין ארויס פון קרבן פסח, איז דאס נאו ריזען ארויסלערנען די זעלבע דין צוויי מאל, פון ניי לערנען מחשבת הניח, אזוי וועט נאר גייט די מחשבה דאס צו טון, אז די קרבן גייט אויך ווערן פסול. פרעגט די גמרא ורבי יהודה האי קראו להכי דהסה, דער פסוק נוצט מען פאר דער לימוד, רבי יהודה דארף דאס האבן פאר דער לימוד, איטס אקיופייד אלרעדי פאר א דיפרענט לימוד, היימי באי אליי לכדתניא, אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין פסוק ובשר זבח תודת שלמיו, ביום קרבנו יהיו חיל, לא יניח ממני עד בוקר, סאו לערן איך ארויס למדני לתודה שמאכילת ליום ולילה, אז די קרבן תודה קען מען נאר עסן פאר איין טאג און איין נאכט, איווען דאו בדרך כלל א שלמים קען מען עסן לשני ימים ולילה אחד, די תודה איז א פלעיוואר פון א שלמים, לכאורה וואלט די דין געדארפט זיין די זעלבע זאך, איז דא א גזירת הכסף? ניין, די תודה קענסטו נאר עסן איין טאג און איין נאכט. חליפין, ולדות, צו מירעס פון א קרבן תודה, צו איינער וואס שיידט אפ א קרבן תודה און עטס פארלוירן געווארן, ברענגט ער א צווייטע קרבן וואס גייט ריפלעיסן די ערשטע, אין מורפי'ס לאו, די סעקאנד מען עפוינט די צווייטע קרבן, טרעפט מען יעצט די ערשטע, דאס הייסט חליפי תודה, מען גייט עס מקריב זיין אנדער די סעים ריסטריקשענס פון א ריעל קרבן תודה. א ולד תודה איז א נקבה, א תודה וואס האט געבוירן א קינד, צו מירעס תודה איז איינער וואס האט א קרבן תודה און ער זאגט אויף די בהמה ס'חילין דאס זאל ווערן די קרבן תודה יעצט אנשטאטס דער קרבן תודה, סאו ס'חל דעם קדושת תודה, איווען דאו ער האט עובר געווען א איסור, אבער ס'איז חל. סאו מנין, וויאזוי ווייסטו אז די אלע קרבנות קען מען אויך נאר עסן ליום ולילה איינס אזוי ווי די תודה אליינס, תלמי לומר שטייט אין פסוק איווער סאר, א עקסטרע ווארט, ווייל די תורה קען מען נישט מקצר זיין, ותודתו ביומו יאכל, די תורה האט געשריבן אין בשר זבח תודת שלמה ביום קרבנו יאכל, גייט די ברייתא דרש'נען די אלע פיר ווערטער בשר זבח שלמה קרבנו, נאך פארשידענע סארט קרבנות וואס מען קען עסן פאר איין טאג און איין נאכט, סאו בין איך מרבה אז די אלע וואס מען האט יעצט אויסגערעכנט, די די חלפים, ולדות, תמירות, פון די קרבן תודה איז אלץ נאר פאר איין טאג און איין נאכט. חטאת ושם אין איין אז זיי זענען אויך נאר איין טאג און איין נאכט, הלמאי לומר זיי וואכן איך גיי דא מאבד זיין א חטאת און א אשם, איי זאגט רשי אפשר מיינט עס מאבד צו זיין שלמים, וויי איז טשוזינג חטאת און א אשם, ניין ווייל שלמים שטייט מפרש אין די תורה, א רעגולער שלמים איז שני ימים ולילה אחד, ס'גיי איך מאבד זיין ס'מיינט עפעס אנדערש וואס שטייט נישט מפרש, וויטש איז די חטאת און די אשם. און מנהל רבי'ס שלמי נזיר אגעין איטס א שלמים איווען דאו ס'איז א שלמים אבער די שלמים פון א נזיר וואס צווישן זיי איז דאך דא די אייל פאר שלמים ס'איז סימילער צו א תודה ווייל ביידע ברענגען ברויט איז אויכעט ווי שלמי פסח דאס איז חוץ פון די קרבן פסח האט מען מיטגעברענגט א קרבן חגיגה די קרבן חגיגה סי' ד' דאס הייסט מ'האט געוואלט אז מ'זאל עסן די קרבן פסח ווען מ'איז געווען על השובע אבער אויב א משפחה קויפט איין קרבן פסח און מען האט מורא אז מען גייט עס נישט עסן אנגעזעטיגטערהייט, האט מען געברענגט נאך א קרבן חגיגה וויטש וויל פיל יו אפ אזוי אז די קרבן פסח זאל זיין על השובע, וויאזוי ווייסטו אז די חגיגה איז אויך נאר ליום ולילה, כמלא משלמיו, די ווארט שלמיו איז מערבה אפילו שלמי לוזי שלמי פסח קען מען אויך עסן נאר ליום ולילה, ווייל מען קען נישט מערבה זיין א רעגולער קרבן שלמים ווייל א רעגולער קרבן שלמים שטייט מפרש ביום זה חכם יאכל וממחרת וויטש מיענס פאר טו דעיס און וואן נייטס סאיז קעניש מיינען א רעגולער שלמים מוז עס זיין סמיינט די איש שלמות נאך מיין תודה וחלות רקיקים שבנזיר די ברויטן וואס מהאט מיטגעברענגט מיט די נזיר אדער ביי א תודה מנין אז סאיז אויך נאר פאר איין טאג און איין נאכט פאר מלא מקרבנו בין איך מרבה די אלע עז וועל. פירט אויס די ברייתא כלהלן, די אלע קרבנות וואס האבן די מרבה געווען קורא אני אליין ולא יניח ממני עד בוקר, אין אדער ווארדס, מען קען עס נישט עסן נאר פאר איין טאג און איין נאכט. נאר היות דער פסוק לא יניח מני הבוקר דארף איך האבן פאר דער דרשה, וויאזוי קען ר' יהודה דרש'ן אז א מחשבת זניח זאל אויך האט פאסטן? האסט דאך גענוצט דער פסוק פאר דעם באט איטס אקיופייד פאר א דיפרענט לימוד. זאגט די גמרא איך קען ארויסלערנען ביידע זאכן, ווייל אם כן אויב דו גייסט וועלן זאגן ס'לערנט נאר ארויס די הלכה פון יום ולילה, לאי מקרא האט די תורה געקענט זאגן לא תסירי ממני עד בוקר אזוי ווי ס'שטייט ביי אנדערע פלעצער ווען מ'רעדט וועגן נושא. מאי לא יניח, וויי דיד יו טשעינדזש די לשון אוועק פון נושא און געטשעינדזשט צו צו יניח, און בעיני ענין להניח אליינס צו איבערלאזן די פלייש ביז אינדערפרי ווייל דאס לערנט מען שוין ארויס פון קרבן פסח, תנאי ענין למחשבת הניח, אז אפילו א מחשבה קען אויך פסל'ען די קרבן, גייסט האסט די מחשבה עס אוועקצולייגן ביז מארגן קען עס אויך פסל'ען די קרבן, קומט אז כ'קען ארויסלערנען פון די פסוק סיי א רבי מרבה צו זיין קרבנות וואס מ'קען נאר עסן ליום ולילה פון די איבריגע ווערטער ווי סיי זבח שלום אויף קרבנות די גאנצע ליסט, און אויך אז מחשבת הניח פסל'ט אזוי ווי רבי יהודה האט געזאגט, ווייל כ'האב נישט געשריבן די לשון לא סוסירי איי טשעינדזשד איט טו לא יניח. נאו, רבי אלעזר האט מסביר געווען רבי יהודה לערנט ארויס די פסול פון מחשבת ניח פון די ווערטער לא יניח. זאגט די גמרא הא תנח, דאס פארשטיי איך זייער גוט, האסט טאקע א מקור אז א מחשבה להניח איבערצולייגן די בלוט נאך די זמן פון די קרבן, האסטו א מקור, אבער להוציא, עס ארויסנעמען אינדרויסן פון פלאץ, מאי קא למאי-מר, פון וואו גייסטו דאס ארויסלערנען? דער פסוק לא יניח ממני עד בוקר איז נישט קיין מקור צו פסל'ן א מחשבת הוצאה, סאו וואס איז דער מקור פון רבי יהודה אז אזא מחשבה גייט אויך פסל'ן די קרבן? ועוד, נאך איז שווער, תעמוד דרבי יהודה מספרי הילוך האט דאך פראווען אז רבי יהודה'ס מקור איז נישט פון א פסוק, ער לערנט עס ארויס, רבי אלעזר האט געזאגט ס'איז פון א פסוק, באט האט פראווד טו יו אז רבי יהודה'ס מקור איז נישט א פסוק, ס'איז א פשוט'ע סברה. די תניא אונז האבן געלערנט אין א ברייתא, אמר להם רבי יהודה, האט רבי יהודה געזאגט צו די חכמים, אי אתם מודים שמניחוי למחר שי' פסול, עטס זענטס מודה אויב מ'לייגט אוועק די בלוט פאר מארגן איז די קרבן זיכער פסול ווייל דם ווערט נפסל בשקיעת החמה, איז די קלאק קליקס די שקיעה איטס אווער, מ'קען עס מער נישט שפריצן, אויב אזוי אויף חישוב להניחוי למחר פסול, רבי איד זאגט טינק וויט מי, אויב אוועקצולייגן די פויל איז עס אסור, אלס די זעלבע סברה טראכטן דערוועגן וואלט אויך געדארפט זיין, נישט קיין דרשות הפסוק, וואס זאגסטו מ'לערנט עס ארויס פון א פסוק? איידער זאגט ער גאר ניט האבן די רבי אידא אזא פסל פון מחשבת און ניח מחשבת אויף צואה איז ספורי, אזוי ווי אונז האבן געלערנט דא אין די ברייתא אז מחשבה איז כמעשה, די יעדע מחשבה צו טון א מעשה פסל'ט די קרבן, פסל'ט טאקע די קרבן, ממילא אויב, דזשאסט לייק אויב מען האט אוועק געלייגט די בלוט אויף מארגן גייט, אויב עס האט מען בפועל געטון, גייט די קרבן ווערן פסול, ווייל די דם ווערט פסול בשקיעת החמה, די קרבן האט נישט יעצט קיין בלוט, די זעלבע זאך אויב ער האט געטראכט ער גייט עס אוועק לייגן אויף א שפעטערדיגע זמן גייט די קרבן זיין פסול, און דזשאסט לייק אויב מען נעמט ארויס בפועל די בלוט, ווערט די בלוט פסול ווייל דם ווערט פסול ביוצא און מען קען עס מער נישט שפריצן, אויב אזוי וועט כתרחתא גייט דאס טון מיט סברה גייט עס אויך זיין פסול. פרעגט די גמרא ונפלג נא מרבי יהודה בקלי, זאל רבי יהודה זיך אויך דינגען מיט די חומ ביי אלע אנדערע פעלער וואס ווערט אויסגערעכנט אין די משנה, אויב די ריזן איז אז א מחשבה צו טון עפעס א זאך וואס ווען מען טוט עס בפועל פסל'ט עס א סברה אז א מחשבה גייט אויך פסל'ען, פארוואס זאגט ער דווקא ביי א ניח און הוצאה און נישט ביי די אנדערע פעלער פון די משנה? זאגט די גמרא בהאי נפלג, וויטש אדער וואנס דו יו וואנא עד אז ר' יהודה זאל זיך דינגען מיט די חכמים? בשוי ועצמות הפסח ווי לאכול ממני, נו ווען מען צוברעכט די ביינער פון די קרבן פסח איז אויב ווי די לאו און מען עסט עס האלב רויערהייט, זבחי גופא מי מפסלו אפילו מען האט אזוי געטון בפועל, מען האט צובראכן די ביין, דארף ער נישט ברענגן קיין נייע פסח שני, ער האט אפשר נישט מקיים געווען די מצוה, אבער. ער האט עובר געווען א לאו, אבער ער האט יוצא געווען די מצוה פון קרבן פסח האט ער שוין יוצא געווען, פארוואס? ווייל ער האט גע'שחט'ן א קרבן פסח, הי דאזענט געט די בענעפיטס אוו איט, און בפועל גייט עס זיין כשר, על מנת שיאכלו טמאים, אז אנדערע מענטשן וואס זענען טמא זאלן עס עסן, משאקרבי טמאים, אז טמא'נע מענטשן זאלן עס מקריב זיין, זיבחי גופא, מיר וויסן אויב עס איז למעשה בפועל אזוי געווען. טויזנטער מענטשן האבן עס געגעסן, טויזנטער מענטשן האבן עס מקטיר געווען, עט נישט דער קרבן ווערן למפרע פסול, היות דיע מעשים גייען נישט פסל'ען די קרבן, איז נאו ריזען צו זאגן אז א מחשבה דאס צו טוהן זאל פסל'ען, אויב בפועל ווערט עס נישט פסול, איז זיכער אז די מחשבה גייט נישט פסל'ען, שרחליע ערלים משקריביע ערלים אז א נישט געמיילטע מענטשן זאלן עס עסן אדער מקריב זיין, זבחי גופא ממפסל, אויב למעשה האט מען אזוי געטון, אויב למעשה האבן מענטשן וואס זענען נישט געמל'ד האבן עס געגעסן, אדער מענטשן וואס זענען נישט געמל'ד האבן עס מקטיר געווען, גייט די קרבן נישט ווערן א פרייע פסול, אויב אזוי איז זיכער אז א מחשבה איז אויף דעם גייט זיכער נישט פסל'ן. לשלחן, אין א צווייטע לשון כל קמיני, איז, האט דען דער שוחט די פאוער צו. צו טראכטן אז א טמא'נע מענטש גייט עס עסן, אדער א נישט גע'מל'טע מענטש גייט עסן די פלייש, אדער כהנים טמאים אדער ערלים גייען מקטיר זיין די עמירם, ווער גייט אים צוהערן און פאלגען און טעיק היז ארדערס און און טוהן די זאך נישט ריכטיג, אויב ס'איז א עבירה גייט מען עס נישט טוהן, סינס איטס תלוי בדעת אחרים, מ'גייט אים נישט אויסהערן, אויב אזוי קען נישט א מחשבה דאס צו טוהן, א סטראשע דעטס נאט אין יור הענדס קען נישט קען נישט פסל'ן, טינק אבאוט, איך קען איך קען זאגן איך גיי פארדענען יענקל גרוינעם, איטס דאזענט דא עניטינג, איך האב נישט די כח דאס צו טוהן, אויב אזוי קענסטו נישט קיין נישט א מחשבה דאס צו טון גייט זיכער נישט פסל'ן, מה שאין כן מחשבת להניח איז תלוי אין אים אליינס, און דער מענטש אליינס, ווייסט א מחשבה עס אוועקצולייגן הי האזס די פאוער, ס'זאל ווערן אביסל קילער פליז, און ער האט די פאוער עס אוועקצולייגן ס'זאל בלייבן אויף מארגן ממילא קען א מחשבה אויף דעם אויך פסל'ן, נאר סיי פון דם זבחים פרעגט ער, מתאמת צו זיין איז אויך שייך ביי אים אליינס, לאמיר זאגן דער כהן טראכט איך גיי גיין צו דעם מענטש וואס איז יעצט נפטר געווארן צו זיין לוויה און איך גיי טון די טהרה. איך גיי אליינס ווערן טמא? אויב אזוי דעטס בידו, וויי איז נישט דעט קאנסידערט בידו? עס איז א זאך וואס ער קען בפועל טוהן, ער טראכט יעצט ער גייט עסן די קרבן ווען ער גייט זיין טמא. סאו אין ספר זבח תודה זאגט ער אין הכי נמי, דער תירוץ שאינו בידו גייט נאר העלפן ביי א ערל, די אנדערע זאכן אין הכי נמי עס איז טאקע בידו, און מען גייט נוצן די תירוץ פון די גמרא כיוון אז אפילו ער טוט עס בפועל גייט עס נישט ווערן פסול למפרע, אויב איז א מחשבה בפועל, א מחשבה צו פסל'ן גייט אויך נישט ווערן פסול. נאר לגבי המחשבה מיטן חשבון לערב דמן בדם הפסילן, אויסצומישן די בלוט פון דער קרבן מיט די אנדערע קרבנות וואס זענען פסול, רבי יהודה לטעמי גייט רבי יהודה אזוי ווי זיין שיטה דומה וואס ער האלט, אין דם מבטל דם, אפילו אויב דער דם הפסול איז סאך מער ווי דער דם הכשר, גייט עס נישט בטל ווערן, פארוואס? ווייל מין במינוי אינו בטל לויט רבי יהודה, ביידע זענען בלוט, קען נישט איינס מבטל זיין די צווייטע, סאו די תערובות פון די כשר'ע בלוט גייט ווייטער זיין כשר לזריקה, און היות אויב ס'איז א. אויסגעמישט געווארן, גייט די קרבן נאך אלץ זיין כשר? א מחשבה אויסצומישן, א threat, איז נאט גאנא דא עניטינג, גייט נישט פסל'ען די קרבן. א ליתן את הניתנין למעלה למטה, צו לייגן די בלוט וואס באלאנגט אויבן גייט לייגן אונטן, אדער למטה למעלה, די זאך וואס באלאנגט אונטן גייט לייגן אויבן, רבי אידא לטעם, רבי אידא גייט אזוי ווי זיין טעם, דאבען וואס ער זאגט, שלא מקומו נמי מקומו קרינא ביי, אפילו אויב עס איז נישט אויפן ריכטיגן פלאץ, as long as עס איז אויפן מזבח בדיעבד גייט די קרבן מרצה זיין, ער גייט באקומען זיין כפרה. היות עס איז געטון בפועל גייט ער, גייט די קרבן זיין א גוטע קרבן? אויב ער האט געטראכט ער גייט עס טון, גייט עס זיכער נישט פסל'ן. פרעגט די גמרא ולפנים זאל מען, זאל רבי יהודה זיך דינגען בנתנם בפנים שנתנם בחוץ, א זאך וואס מען דארף לייגן אויף די מזבח הפנימי, און מען האט עס געלייגט אינדרויסן, ווייל נתנם בחוץ שנתנם בפנים, היות א חטאת חיצוני, דארף מען לייגן די בלוט אינדרויסן, גייט ווערן פסול אויב די לייגסט עס אריין אינעווייניג, אויב איז אויך די מחשבה וואלט געדארפט פסל'ן לויט רבי יהודה, ווייל די קענסט עס טון בפועל, גייט עס פסל'ן. א מחשבה זאל אויך פסל'ן, זאגט די גמרא, כסבר רבי יהודה, רבי יהודה האלט אז מחשבת חוץ למקומו בענין, ס'דארף זיין, כדי צו פסל'ן די קרבן מיט א מחשבת חוץ למקומו בענין דארף מען האבן מקום שיהי' משולש בדם בבשר ואימירן, ס'דארף זיין ראי' אז בשעת התר הבמות, סיי צו קענען שפריצן די בלוט דארטן, סיי צו קענען עסן די פלייש דארטן, סיי צו קענען מקטיר זיין די אימירן, דאס מיינט, איקוואלס, חוץ פון די אזהרה, די גאנצע וועלט יא. נאר זרע נישט, אבער די היכל קען מען נישט מקטיר זיין די עמירם, מען קען נישט דארטן עסן די פלייש, ממילא אפילו אויב די גייסט אריינלייגן דארטן בפועל גייט גייט די קרבן ווערן פסול, אבער א מחשבה דאס צו טון גייט נישט ארבעטן, גייט נישט פסל'ן. פרעגט די גמרא, מי אסלאי רבי יהודה לרבי יהודה היי סברא, האלט רבי יהודה די סברא אז איין מחשבת חוץ למקומו פסל'ט ווען ס'אינו משולש, אין אדער ווארדס ווען מען קען נישט טון די דריי זאכן, פאר העט ער א באמעס, שפריצן די בלוט, עסן די פלייש, מחטיא זיין די עמירם. ותניא צו האבן געלערנט א ברייתא רבי יהודה אויבן, רבי יהודה זאגט, שטייט אין פסוק דבר רע, עשה זבח לה' אלקיך שור ועשה אשר יהיה בו מים, קול דבר רע, וואס ביסטו מעבר מיט די קול דבר רע? רבי קל האב איך מעביר געווען דא א ווארנינג, חטאת ששחטו בדרום, ס'דארף זיין אויף צפון זייט, אבער ער האט געשחט'ן דרום זייט, וחטאת שנכנס לו מלפנים, ער האט געשחט'ן א חטאת מיט'ן חשבון, אריינצונעמען די בלוט אינעווייניג אין די אייכל וואס מען טאר נישט טון און ממילא אויב ער האט עס יא געטון גייט ער זיין פסול סאו שחטו בדרים לערנט מען ארויס פון פשוט'ן פסוק שטייט לא תזבח דבר רע שחיטה בדרים גייט זיין קאנסידערט נאט די רייט טינג א שלעכטע זאך מחשבה אריינצונעמען אינעווייניג קענסט נישט מפרש זיין בפועל ווייל סשטייט לא תזבח מען רעדט נישט דא פון ארייננעמען די בלוט מען רעדט דא פון בשעת'ן שחט'ן וואס קענסטו טון בשעת'ן שחט'ן א מחשבה אז דו גייסט עס ארייננעמען. דאס איז לא תזבח, דו זאלסט נישט שעכטען מיט א מחשבה לעשות דבר רע, צו טון א שלעכטע זאך, עס אריינצונעמען שלא במקומו. אבער וואס זעהן מיר פון דעם? רבי יהודה פסל'ט אז מחשבות חוץ למקומו, אפילו ווען עס איז די מחשבה געווען עס אריינצוברענגען אין די היכל, איווען דאו עס איז א פלאץ וואס איז נישט משודש ווי מען קען נישט טון די דריי זאכן. דא ברויך איך ברענגען א ראיה פארקערט, ווי לעסט לייט רבי יהודה שלישי, איך האב דאך ווייזן אז רבי יהודה האלט טאקע די שיטה אז עס מוז זיין ראוי פאר די דריי זאכן, דנן צום לערנען א משנה דף פב ז עמוד א', אמר רבי יהודה, היכ וואס האט אריינגעברענגט דם חטאת חיצונו אין די היכל, בשוגג, אויב עס איז געווען א מיסטעיק כשר גייט די קרבן זיין כשר, אבער הוא במזיד אויב ער האט געוויסט וואס ער טוט און ער האט עס אריינגענומען אינעווייניג, פסול איז די קרבן פסול, וקיים מילא, און זיי זענען געבליבן דארט אין די גמרא בעיסד אויף א ברייתא אז רבי יהודה פסל'ט דווקא בישע כיפור, ער האט גענומען פון די בלוט פון די דם החטאת אויף די מזבח הפנימי, ער האט עס למעשה געלייגט אויף די מזבח, באט אויב ער האט עס סתם דארטן אריינגענומען אין די היכל במזיד, ער האט עס נישט געלייגט אויף די מזבח, גייט די קרבן נישט ווערן פסול פון די חטאת. גייט דאך עפעס נישט ווערן פסול, ווי עס זאגט די גמרא, על פי פון די משנה השתא מה דחתתן, מה הוא סם אי לאי ל, לויט רבי יהודה, ווי לאנג האסט נישט געלייגט אויף די מזבח ווערט עס נישט פסול, האסט עס אריינגענומען אינסייד די היכל שוין, אי כיפר הן, אויב עס געלייגט אויף די מזבח ווערט עס פסול, אי לאי כיפר האסט נישט געלייגט אויף די מזבח איווען דאו עס אין די היכל לויט ווערט עס נישט פסול, הכא דחשוב חשיב ווי האט דא נאר געטראכט. הי אנלי טרעטען לוי כל שכן איז נישט איז דען נישט זיכער אז ס'איז לויט רבי יהודה וועט דער כחטאת נישט ווערן פסול, זעהן מיר דא פון די ברייתא, רבי יהודה פסל'ט נישט די קרבן מיט א מחשבת הכנסה אינעווייניג, נישט אזוי ווי שטייט אין די ברייתא אז די מחשבה אליינס גייט פסל'ן לויט רבי יהודה, סאו האבן מיר לכאורה א סתירה פון צוויי ברייתות, סאו האבן מיר דא א סתירה צווישן די צוויי ברייתות טאמער ס'גייט פסל'ן לויט רבי יהודה, זאגט די גמרא די תירוץ וואס איז די גרעסטע דוחק ווען דער איז נאו אדער אפשענס, טרייט ענווה ואליבא דרבי יהודה מען מוזן זאגן ס'איז א מחלוקת צוויי תלמידים האבן געלערנט וויאזוי זיי האבן געהערט פון זייער רבי זיי דינגען זיך לויט רבי יהודה אין די ברייתא איז געשטאנען אז רבי יהודה דרשנט די ווארנינג זאלסט נישט טון צו די שוחט חטאת זאלסט נישט שעכטן די לא תעשה א לא תעשה פאר דער וואס שעכט א חטאת אין דארען טא וואס מיינט א לא תעשה וויטש איקוועלס אין אידיש טאמער יא באקומסטו פעטש גייסטו באקומען מלקות זאגט די גמרא וסבר רבי יהודה חטאת ששחטו בדארעם א חטאת וואס מען האט געשאכטן אויף דארעם ז ל, ל' ו עמוד ב', יהא חייב זאל מען זיין חייב מלקות. וואס טענה'ט אז מען לערנט אין א ברייתא רבי יהודה אומר רבי יהודה זאגט יכול היא חטאת ששחטה בדורם יהי' חייב אז אפשר אויב דו האסט גע'שחט'ן א חטאת וואס באלאנגט נישט אין דורם זיין אויב האסט עס יא געטון זאלסטו זיין חייב מלקות קל ונומר שטייט אין פסוק לא תזבח לה' אלקיך שור ועשה וגומר כל דבר רע לערן איך ארויס על דבר רע אויף א אפענע מ מ ס'איז עקלדיג ס'פאסט נישט דאס צו ברעגן פאר די אייבערשטע אתה מחייב גייסטו באקומען מלקות והיא אתה מחייב גייסט נישט באקומען מלקות על חטאת ששחטה בדורם לכאורה איז עס א סתירה צו די פריערדיגע אדמור בשם רבי יהודה עגעין די זעלבע תירוץ טריי תנא אליבא דרבי יהודה. זיי קריגן זיך אריין אין רבי יודע'ס ווערטער, וואס איז די שיטה פון רבי יודא ווען איינער שעכט א חטאת בדרום, איז דא מלקות אדער נישט? נא באכט רבי יודא, ער האט געזאגט אין די משנה, מחשבת סעניך, זיך אוועקצולייגן פאר מארגן, אדער ארויסנעמען די בלוט אדער די איימירעם גייט פסל'ן. די גמרא גייט מוסיף זיין, לשיטתו סא אויב האט ער געטראכט בשעת עבודת הקרבן מחשבת סעניך און אויך פלאס מחשבת פיגול, גייט ער פיגול קוק אין אים, איז איט גאנא בי עפליקעבל אדער נישט? אמר רב אבא, און מודה רבי יהודה, אז ביי א קרבן וואס מען האט גע'שחט'ן מיט'ן חשבון מען גייט עס אוועקלייגן אדער ארויסנעמען די בלוט אינדרויסן, שחוזר וקבוי לפיגול, נאכדעם גייט איר יעצט טון א מחשבה אז ער גייט עס עסן אז אויף א אופן וואס ס'זאל זיין חייב כרת חוץ לזמנו, איז דעט דאס דאט ווארק אדער נישט? סאו שחוזר וקבוי לפיגול, רבי יהודה האלט אז ס'קען יא ווערן פיגול, מ'זאגט נישט איינמאל ס'איז שוין נפסל געווארן מיט א שלעכטע מחשבה פון נניח אדער יצוה קען שוין נישט זיין קיין פיגול איטס נאט פיור פיגול ענימאר, אונז האבן געלערנט כדי צו זיין פיגול מוז עס זיין די איינציגסטע איסור נאר די מחשבת פיגול עני אדער איסור דעטס קאמביינד איז נישטא די דיני פיגול נאו אלע אנדערע מחשבות וואס פסל'ן די קרבן מחשבת חוץ למקומו אדער שלא לשמו ביי פסח און החטאת לויט ר' יהודה אויב איז די קרבן געווארן פסול פארדעם מיט א צווייטע איסור שוין נישטא קיין פיגול. דא גייט יא חל זיין פיגור. אמר רבא, זאגט רבא, איי ברענג דו א ראיה, טייער דיך, לאמיר ברענגען א ראיה, מחשבת הניח אדער הוצאה לויט רבי היהודה איז אנדערש ווי די אנדערע חוץ למקומות אדער שלא לשמה בפסח וואס האלט צוריק פיגול פראם טעיקינג עפעקט, די פיגול לפני זריקה לא כלומי, פיגול דאזענט העפען ווילאנג מען האט נישט געשפריצט די בלוט, אויב ער האט געשאכטן על מנת לזרוק את הדם למחר גייט די מחשבה נישט מאכן קיין פיגול ווילאנג מען האט נישט פיזיקלי געשפריצט די בלוט, ס'ווערט נאר פיגול נאכדעם וואס האט זיך געטון אלעס וואס מען האט געדארפט טון, מען האט שוין מקריב געווען די מתירי הקרבן, מען האט שוין געשפריצט די בלוט. אזוי ווי מען האט געדארפט ווען די קרבן וואלט געווען כשר, און ער טראכט עפעס ער גייט שפיצן די בלוט מארגן, איז אויך אינקלודעד מחשבות און ניח ער טראכט ער גייט עס אוועק לייגן ביז מארגן צו שפיצן דעמאלס די בלוט, ועשיה זריקה, מיט דעם אלעם קומט ער שפריצן וקבל א פיגול, טאמער האסטו עס געשפריצט בפועל קענסטו קען עס נאך צוקומען צו פיגול, איווען דאס איז שוין געווען פסול מיט א שלעכטע מחשבה פון מחשבות און ניח, זעהסטו פון דא אזוי ווי רב אבא אז א קרבן קען ווערן פיגול אפילו אויב עס איז נישט געווארן פסול פארדעם מחשבות און ניח, און די זעלבע זאך ביי הוצאה, דעטס נאט ענאף טו קענסל אוט די רייט טו ביקאם פיגול. צו די מראה ולא איז נישט קיין גוטע ראיה. הוסא מהיכא דמחשבה היא, דארט ביי די פאל וואס רבא ברענגט א ראיה, איז נאר איין מחשבה, ער טראכט לשם פיגול, ער גייט שפריצן די בלוט חוץ לזמנו, ער האט נישט געטשעינדזשד א סעפרעט מחשבה עס אוועקצולייגן ביז מארגן, סינס איט וואזנט טו סטעפס, אויב אזוי איז עס ארידזשינעל פיגול, ס'איז קרוב דעם, ער האט מעתיק געווען, מקריב געווען די מתיר כמצוות, ער טוט עווריטינג אקארדינג טו קאוד, אויב אזוי גייט מחשבת פיגול קיקן אין ווען ער גייט שפריצן די בלוט. אבער הכא דא ביי די פאל, טריי מחשבה, איטס א טו סטעפ פראסעס. רבי אבא האט געלערנט ס'דא צוויי סעפערעט מחשבות, די ערשטע מחשבה געווען עס אוועקצולייגן אויף מארגן אדער ארויסצונעמען חוץ ל אינדרויסן איז דאס א משבת פסול נישט קיין פיגול, נאכדעם טראכט ער נאך א מחשבה ער גייט שפריצן חוץ ל זמן די מחשבת פיגול, קען זיין די קרבן גייט נישט ווערן פיגול מיט די צווייטע מחשבה נאכדעם וואס ס'איז שוין געווארן פסול פון די ערשטע מחשבה ביקאוז איטס נאט פיור פיגול ענימאר קען זיין פיגול גייט נישט נעמען קיין אפעקט. איי ס'ווער ערווענען לרב אבא האט רב וינדער געפרעגט א קשיא צו רב אבא אויב ווערט גע'שחט'ן מיטן חשבון ליתן את הניתנה למעלה די זאכן וואס באלאנגען אבאוו די רעד ליין למטה אדער למטה זאכן וואס באלאנגען אונטן האט ער געלייגט למעלה אויב ער געוואלט שפריצן די בלוט לאלתר יענער טאג כשר גייט די קרבן נאך אלץ זיין כשר ווייל א מחשבה צו שפריצן די בלוט שלא במקום הראוי ביים מזבח גייט נישט פאסן אפילו לויט רבי יהודה א מחשבה גייט נישט פסל'ן חזו וחישב אויב האט ער נאכדעם געטראכט חוץ למקומו פסול איז עס פסול ואין בו כרת. אויב נאכדעם האט ער געטראכט ער גייט שפריצן מיט שלא במקומו לאלתר האט ער געטראכט חוץ לזמנו, ער האט נישט געטראכט אויך צו עסן חוץ למקומו, דעמאלס איז עס א קוואליפייד פיגול וחיובן עליו כרת, מען טראכט וועגן כרת, ס'איז איקוואל צו עסן יום כיפור, ס'איז איקוואל צו נישט עסן די קרבן פסח, ס'איז עז הארד עז קען בי. היות ס'איז נישט נפסל געווארן מיט די ערשטע מחשבה וואס ער האט געטראכט צו שפריצן די בלוט שלא במקומו און נאכן אויף די מזבח גייט מחשבת פיגול נאך אלץ קענען זיין אין אפעקט מחייב צו זיין כרת אויב ער גייט עס עסן. רבי אויבען האט עס גע'שחט'ן ארידזשינעלי מיטן חשבון צו לייגן די בלוט שלא במקום הנכון אויף די מזבח, ער האט געטראכט למחר ער גייט עס טון מארגן, פסול איז עס פסול אלץ מחשבת הניח חוץ לזמנו אזוי ווי רבי יהודה. אויב איז געווען חזו וחישוב ער האט געטראכט נאכדעם בין חוץ לזמנו ובין חוץ למקומו, כרת איז קענסעלד, פסול, די קרבן גייט טאקע זיין פסול אבער ואין בו כרת ווייל עס איז שוין דא נאך א פסול אינוואלווד. זעהן מיר קלאר אין די ברייתא אז ווען די קרבן ווערט פסול מתחילה וועגן מחשבת אין איך בעט עס נישט פיגלן נאכדעם נישט אזוי ווי רבי אבא האט געזאגט, לכאורה צו יפת איז דער רבי אבא פירט אויס די גמרא מיט א קלאפ צו יפת איז טאקע גוט אפגעפרעגט. אמר רב חיסדא אמר רבינו בר סילא כישוף שאוכלי טמאים למחר ער האט געטראכט אז טמא'נע מענטשן זאלן עס עסן מארגן חייב דער וואס עסט דערפון גייט זיין חייב כרת אלץ אכילת פיגל. מען זאגט נישט היות עס איז די אכילת טעמים אפילו בזמנו איז א אכילה וואס איז נישט ראוי, אויב אזוי איז עס שוין א פסול חוץ פון די מחשבת פיגל און א מחשבת פסול זאל עס ארויסטאן פון פיגל ניין ער איז נאך אלץ ווייטער חייב פיגל. אמר רבא זאגט רבא עגעין איים גאנע טריי, טייער איך וועל דיך ברענגען א ראיה אז יעדע מחשבה על אכילה וואס איז נישט ראוי נעמט נישט אוועק פון פיגל חוץ פון מחשבת אכילה חוץ למקומו, די בשר לפני הזריקה די פלייש פון א קרבן פאר מען האט געשפריצט די בלוט לא חזי מען קען נאכנישט עסן די פלייש ווייל די בלוט איז וואט טריגערס אז די פלייש זאל זיין מותר לאכילה. פאר דעם טאר מען נישט עסן די פלייש, אבער וכי מכשף באי נפסל, מיט דעם אלעמען ער טראכט ער גייט עס עסן חוץ לזמנו, ווערט עס פסול אלץ פיגול, זעהט מען אז אפילו א מחשבה אויף אכילה וואס איז נישט ראוי, קען יא מאכן פיגול. זאגט די גמרא ולא, ס'איז אויך נישט קיין גוטע ראיה, ווייל הושם דותן אויב ער גייט נישט מפגל זיין די קרבן, זרוק אי מחסה, ער קען נאך שפריצן די בלוט, און די פלייש גייט ווערן ראוי לאכילה, אין אדער ווארדס, איטס א טעמפארערי סאדיחי לאמיר עס רופן, ס'איז נאט עפליקעבל נאו, ווייל מ'דארף נאך טון נאך א סטעפ. היות ווען נישט די מחשבה פון די קרבן וואלט די פלייש געווען רוי, איז עס א מחשבה וואס מאכט עס אויף אכילה וואס איז רוי, ווען נישט די חוץ לזמנו, אויב אזוי איז עס א רעגולער פיגול סיטועשאן און אן קיין אנדערע פסיל, און פיגול איז גאנא בי אין עפעקט. הכא דא ווען ער טראכט אז ס'וועט מים גיין אין ס'עסן חוץ לזמנו, למחצה כלל די תמימ'ע מענטש קען בכלל נישט עסן די קדשים, איז עס א מחשבה אויף אכילה וואס איז נישט ראוי אפילו די חוץ לזמנו, אויב אזוי איז נישטא קיין ראיה אז פיגול גייט חל זיין. אמר רב חיסדא, מרגל לייב בפי מיט די רב די מ בר חנינא, בשר פסח שלא היצלה, איך בין צוגעוואוינט צו זאגן, יו סעד איט ווערי ווערי מעני טיימס, אז די פלייש פון פסח וואס מ'האט נישט געבראטן, ולחמי תודה שלא הימי, מ'האט נישט אפגעשיידט די ברויט וואס מ'דארף אפשיידן, חיובן אליין משום טומאה, א טמא'נע מענטש וואס האט געגעסן איבער און האט נאך נישט געקענט עסן די אנדערע, גייען נאך אלץ זיין חיוב אלץ עסן קדשים בטומאת הגוף, נאר איווען דאו די בשר קרבן האט איז נאך נישט מותר פאר טהורים, איז מען נישט חיוב בדרך כלל אלץ טומאת הגוף, דא היות מען האט שוין געשפריצט די דם הפסח אדער די תודה, די פלייש אדער די לחם, דארף מען נישט טון נאך א סטעפ חוץ פון חוץ פון די עבודה פון די מזבח עס מטהר צו זיין, איז עס קאנסידערט נתרים לטהורים, איווען דאו די בשר הפסח פעלט נאך אויס צליה מען דארף עס נאך בראטן, דאס סאמטינג פיזיקעל וואס מען דארף נאך טון, די לחם היתודה דארף נאך אלץ אפשיידן די טרומע חלק כדי מען זאל עס קענען עסן. אמר רב ותדע איך וועל דיר ברענגען א ראיה צו די הלכה די תענית וואס מען לערנט אין א ברייתא שטייט לגבי די וואס עסט קדשים, בתמימות הגוף, אשר לה', די פסוק זאגט והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים, אשר לה', ותמסור אליו, ונכרסו הנפש ההיא מאה מאה, לכאורה די ווערטער אשר לה' זענען איבריג פאר א דרשה, וואס קומסטו מעביר זיין? לרבות אמירה קדשים קלים לטומאה, אז אפילו קדשים קלים, טמא, די טמא'נע מענטש האט עס געגעסן, גייט זיין א פראבלעם, סאו אלמען זעסטו פון דעם, אף על גב די לאו בני החילון, און מען רעדט דא פון זאכן וואס זענען ראוי צו מקריב טריר זיין אויף די מזבח, איטס נאט מעיד פאר יומען ביאינגס, מיט דעם אלעם חיובן אליין משום טעמים, מען גייט באקומען מלקות, פארוואס? ווייל זיי זענען קרבים להשם, אבער זיי הכה נמי, דא אויך דא, אף על גב דו לאו להאכילן עני, איווען דאו די בשר הפסח וואס מען האט נישט געבראטן, די חלת תודה וואס מען האט נאכנישט אפגעשיידט די טרימער, איז נישט מותר פאר א ריינער מענטש צו עסן, מיט דעם אלעם חיובן אליין משום טעמים, ווייל זיי זענען נישט מכסה קיין עבודת המזבח עס מטריד זיין, דער מייט בי אנאדער סטעפ באט דעטס א יומען סטעפ וואס מען דארף דאך טוהן, אויב אזוי איז עס נישט מכסה עבודה. אבער זאגט די גמרא ולא איז נישט ריכטיג כסא מאמרי קדוש אם קל אם חזו לגביה, ביסט גערעכט די מענטש קען עס נישט עסן, אבער פאר די מזבח די רעדי טו בי מקטיר, לאפי כבשר פסח שלא הוצלו, וואס מ'האט נישט געבראטן די פסח, ולחמא טהור שלא המי' מ'האט נישט געגעבן קיין קיין מעשר, דלא חזי לא לגביה ולא להדיוט, אויב אזוי איז מעגליך מ'גייט נישט זיין חייב אויף דעם פאר טומאה, ווייל ס'איז נאכנישט מיתה לטהורים און ס'איז נישט אינקלודעד אין אשר לה'. לשון אחרונה הוא אמירן לא חזי ולא יהנא חזי למסאי והנא לא חזי כלל, הדרן לך כל הפסידן, הדרן לך כל הפסידן, הדרן לך כל הפסידן. סאו מען זעט דא א מורא'דיגע יסוד. רובא האט געטרייט צו ברענגען דריי ראיות, און מען האט אים אפגעפרעגט. איטש וואן האט מען אפגעפרעגט די ראיה. עם כל זאת, כמעט נישטא א דף אין שס וואס איז נישטא א מימרא פון רובא. יו סטיל אקטיוו? יו דידענט גיוו אפ? יו וואזט עקסטרימלי אקטיוו, מ'האט דיר געגעבן דריי פעטש און ער איז ווייטער געגאנגען. ווייל נישט נאר רוב איז זיך נישט מייאש, די אייבערשטער אליינס איז אויך נישט מייאש פון קיין שום איד עט אלל. די פסוק זאגט די וואך ויהי הגשם על הארץ, אביסל שפעטער שטייט אין פסוק ויהי המבול. זאגט רשי, ווען מ'האט עס אראפגעלאזט די רעגן, ס'האט אנגעהויבן איז עס געקומען ברחמים. פארוואס זאגט רשי אז אויב גייט מען תשובה טון זאל עס זיין גשמי ברכה? די אייבערשטער האט געזען זיי טוען נישט קיין תשובה, אויב אזוי איז עס געטשעינדזשט געווארן פון גשם צו די מבול. לאמיר טראכטן פאר א סעקאנד. מען רעדט דא וועגן די דור המבול. זיי האבן געטון די ערגסטע, די נידריגסטע פון די נידריגסטע עבירות, די שווערסטע עבירות. זיי האבן עובר געווען אויף זאכן וואס חזל האבן געזאגט טיים ענד טיים עגעין, אזעלכע עבירות וואס תשובה גייט נישט העלפן. נח איז געשטאנען הונדרעט צוואַנציק יאר, געווארנט, געסטראשעט, געסטראשעט, די מבול גייט אנקומען. די מבול איז שוין אנגעקומען, ס'רעגנט שוין. זיי הערן נאכאלץ נישט צו. אונטן קול זויז וקראשע, די רעגן איז נאך אלץ אראפגעקומען אלץ גשמי ברכה, אויב גייען זיי תשובה טון, גייט די אייבערשטער נאך אלץ אקסעפטן, די אייבערשטער איז געשטאנען און געווארט, אפשר אולי אולי ירחם, קען זיין ער גייט נאך תשובה טון, זעה מען אפילו אין אזא מצב קען מען נאך אלץ תשובה טון, איז זיכער אונז זעמיר זיכער נישט אין אזא פלאץ, דער'ס נאו ריזען פאר יאוש, ווי קאן סטיל קאם בעק, אזוי ווי די פעימאס מימרא פון ר' נחמן אז אם אתה מאמין שאתה יכול לקלקל אויב די גלייבסט מען קען קאליע מאכן, טענה'ן שארט יוכל עס זאגן קען מען זיכער פיקסן דעיס נאו ריזען טו גיוו אפ אן דעט נאוט לאמיר דאנקן משפחת עיין פאר דערמאנען אפצושטעלן די שיעור מ'שוין געווארט.